Чурапчы улууһа республикаҕа тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын бэлэмнээһиҥҥэ мэлдьи бастыҥ көрдөрүүлээх улууһунан биллэр. Сайыҥҥы биир күн дьылы хатар диэн этиинэн сиэттэрэн, улуус дьоно-сэргэтэ сүөһү аһын бэлэмнээһиҥҥэ, ону тэҥэ туораахтаах култуураны уонна хортуосканы хото үүннэрэннэр, онуоха айылҕа барахсан күнэ-дьыла эмиэ улахан харгыстары таһаарбакка туран биэрэн үүнүүнү ыларга үтүө дьыл буолла. Ол курдук сыыппара чахчылара манныктар. Түөрт он тыһыынча алта үс сүүрбэ үс туонна от оттоммут. Бу быйылгы былаан тоҕус уон алта бырыһыана туолбут. Ону тэҥэ икки тыһыынча икки үс туонна сиилэс, биэс сүүс туонна сенаж бэлэмнэммит. Туораахта культураны түөрт сүүс сүүрбэ биэс туоннаны, хортуосканы тыһыынча сүүс уон үс туоннаны ылан, хортуоскаҕа былаан сүүс икки бырыһыан туолла. Маныаха Мындаҕайы олохтооҕо Сайдыы диэн фермерскэй хаһаайыстыбалаах Данил Данилович Павлов икки сүүс аҕыс уон сэттэ туонна хортуопуйу бэлэмнээн улууска төһүү буолла. Бүбэбэс гаагастыбыт хортуосканы Невская уонна Розарес отдохомуйдубут. Ол курдук быйылгы үүнүүбүт 208 тонна буолла. Билигин барыта хранилище хараллан сытар, кыралаан билигин нэһилиэнньэни хааччыы олоробут. Улуус иһигэр сүрүннээн Чурапчы тэрилтэлэрэ, оскуолалар, детсадтар уонна Чурапчы улууһун нэһилиэктэрэ. Биһиги Арылаахха Бахсыга тиийэ барабыт уонна бу ол сэнэ нэһилиэккэ үксүгэр сылдьабыт. Дьыл уһаан хойутаан тымныылар түһэннэр Чурапчы тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҥорон таһаарар кээпэрэтиибэ бу күннэргэ сүөһүнү, сылгыны идэһэҕэ тыыннаахтык тутуутун саҥа түмүктээтэ. Ол курдук уонтан тахса күн устата субсидиялаах аҕыс уон аҕыс туонна былааны аһара түһэн сүүс сүүрбэ туонна эти тутта. Сүөһү үчүгэй туруктаах эмис-тот кыстыкка үктэнэн эт хаачыстыбата быйыл эмиэ лаппа үрдээтэ. Ол курдук тоҕус үс төбө аҥардас сүөһүнү туттубут, икки үс төбө сэттэ төбө убаһаны туттубут уонна аҕыс аҥар тонна сылгыны тутуохтаахпыт, сороҕун көһөн тоҥунан тутуохпут. Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн диэн этии саха киһитигэр былыр былыргаттан мээнэҕэ тиллибэтэҕэ. Сайын устата хара көлөһүнү тоҕон үлэлэммит үлэ түмүгэ ус кыһын устата иҥэмтэлээх бэйэ аһын тото-хана аһаһана буолар. Маныаха нэһилиэнньэ бэйэ аһын ылан амсайарыгар сыллата тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын киэҥ дьаарбаҥка атыыта ыытыллар. Бу күн спорт саалаҕа атыылаһааччы лыык курдук муһунна. Билбэттэн тахха хаһаайыстыба кэлэн эт, ынах этэ, убаһа этэ атыылыы сылдьаллар. Манна оттон чуолаан ахтан этэр буоллахха, кытаанахтан Оконешников Иван Николаевич, Барашкова Вера Николаевна уонна да туттар элбэх эти-аһы киллэрэн атыылыы сылдьаллар. Маннык дьарбаҥка тэриллэрэ икки өттүттэн барыстаах. Ол курдук ынаҕа, сүөһүтэ, хаһаайыстыбата, оҕуруота суох киһи чахчы бэйэ эҥэмтэлээх аһын сөбүгэр сыанаҕа хамаҕатык ылан хааччынар кыаҕа үөскүүр. Оттон сайын устата хара көлөһүнүн тоҕон үлэлээбит киһи үлэтин түмүгэ харчыга туран дохуот аахсар. Уонта таха порция састаан кэллим. Манна ынах истээхпин, үрүҥ хара иһинэн порция оҥордум. Убаһа хаттата, убаһа хаана, убаһа быара, быраһааҥка эмиэ ынахтан, туйаҕыттан оҥордубут. Уонна ынах быарын туспа упаковкалаан аҕаллыбыт. Ону таһынан биһи хайыны быһа сир астыыбыт, дьэдьэн атыылаатыбыт, моонньоҕон хаптаҕас атыылаатыбыт, улуук улуукпутун аҕаллыбыт, онон буолнай аһы аҕалан, күһүн аайы манна сылдьабыт биһи манна. Ол эрэн атыылааччылар эт-аска анал туоһу справка сүүрүүтэ-көтүүтэ атахтыыр диэн санааларын үллэстэллэр. Холобур, бүк күн тыа хаачыстыбаларыгар онно документ иһин ирдиилээһиттэ ыарахан баҕайы. Киһи кыһан онно биир күн буола бырааникка киһи кыһан ити документ кыһан ситиспэт табыллаа дии. Онно мин дьиҥи олох сыһыы дьаһаныы турабын бэйэм. кэптиэбэккэ турабы аны бар дьоҥҥо этиэмэтэ Кусна тыа хаасынан дьааттана дьону өйөттэрин баал этэ бу маннык холуба тыа хаасынан дьааттана эти үүтү аһыдырыты дьону Муну сибэһи аспытын олох пүскэ таһаадакка маннык наада Бу курдук үтүмэн үлэ түмүгүнэн кэлбит өҥ дьылбыйаҥа кыһын устата саха ыалын маанылаа остуолугар уруллуо. Күнтэн күн биэриигэ анаан Чурапчыттан Роман Дмитриев.